Previously on Genesis. Ko mashomba ndiye anatora mari ya landlord yanga iri mumwedzi wangu. Ndini ka obvious ungoti ndini. Iri kubhenda ndaziva ripo panze vanotoda mari yavo izvezvi so. Ndaitora ndatenga musoro wemombe. Kutenga musoro wemombe nemari ya landlord. Kutenga musoro wemombe muno muSouth Africa utora mari ya landlord utenga musoro wemombe. My youth, you say you address uh-huh. your girl. Uh-huh. Hold on, let me say, let me talk. Somebody took away a dress that is your girl's dress. Exactly. Mkona hapa rasta. Yes. Mava manyo zotaura exactly nemo nemo maizia. Ah. Kwanza na maino wandu wananzazi yangu. Iripi. Oh, iwe na maino wako geta. Moyo mchungo tu vunza vunza. Sina kana basa pana. Mwite mushe mimi.

anofanira kurara muno mudining mudining nemukadzi wake handidi kunzwa zvangu kuti arara muspare ndapai hapana zvavakazvara vakazvara rombe chairo rosi chaiyo chaiyo ipo paya hmm. paya iri vese zvawana vaya marombe kunze kwatino kudai mumwe akabva pano musuno kunditukirira maimona kusiyana nditukirira pano upiye iye melisa kawa

Eh, yes zvawari ngoti mba mangu munonhuwa wete makunzo hamusi mumwe uri mba mangu nhasi naiwe melisa hezvo naiwe natali sodoti kuenda kupi newe handitatashaya kwekuenda kozi lendodanga akiya imba yake inoti asina kubhadhara mari erendi totogara kamuno mudheni mako Eh, chete ndo zvinoita mwari kwamunoshora ndokwamunonoponerana melisa ne ukonyi yako imbori papi chaizvo chaizvo iwewo nyaya yangu iri pakuti vaimboti mumba mangu muno munonhuwa wete yemakonzo nhasi ndimo mauri kurara wani mumba mangu macho ah, apa natanda wangotora chiadvantage yekuti ndiri mumba mako otherwise then simbori mumba mako aimbongochitaura sezvitaura kwaorbite ikoko hapana kana advantage apa chingobvuma melisa kutsurwa bvuma shamwari kana uri wrong kutsurwa kuti chii kuti pane chandatadza ndatadzei ni ndakagara panapa ndikuzvionera tv ndatadzei wakatadza kunditimba mangu munonhuwa makonzo ndopawakatadza ipapo nozaka ungotaura ungotaura zvako momzi wangu warudzoka mai manje neta kudzokera padeni pedu tinotobuda shapa asi tomborwa na pressure ah, ah, ndakana basa shamwari let me tell you as long uri mumba mangu muno unoita zvandinoda uya under my authority zvekushamisira kumba kwenu noti muno pama munoti ini shamwari muno hmm. ende munozaka natala haasi unatsondizama haasi unatsondipiwa zvakanaka angatotoshamisira neimba inoyi kunge imba yake iyo imba yaakatouraira chikomba kuti agogara ndoyodototi hehe imba yangu haasi kundiziva zvakanaka manje muno muchanatsaumugara kusvika mai vangu pavachadzoka ipapo nenditongo rimo muno kompale ndwani kunopinda pamambo sinonoka mwana idzo kude pana rubatsiro vangu uda rubatsiro chiri imene kana bofu lotsvaga rubatsiro panopa ofanage kana machiriti shana mbeta kana kaproblem shasadaro kaproblem keivo adzingwa kumana mhunzi apa ndisina kana mari yodzokera ndimbotsvaga kanhu panombobleya mfana wangu unotadza kutaura mfana wangu totsvaga pambi ekubleya mfana wangu ndawakadzungaira kuti ari kusviko ngati festibon yechimpanzi ndakatsongaira maybe pamupusa sha orit mfana wangu ona chiya isinyaya mfana wangu unauchibleya nehimiwaize

Ah, ko zvine basa rechii chii chandisingazive pauri ipapa ko ndainga mari yangu mukomana haasi kubatika aiwa ndozvasingadi kunzwa izvozvo ndatozviziva ndagara ndazviziva because kana kanga kachingorovera kachingoti digidigi kachienda nechepazasi inini ndiri kuda mari yangu susan asi tomboda mafanizi newe anditika ndakatojamuka izvozvo ndakatodya rasha ndiri kuda mari yangu manje tusocha haasikwane kakaizvo zvokundudza zvastatement iyi kuti handizodi pirigori pirigori handisitomboda ite ndiri kuda mari yangu pana pasusan because nguva yareba nguva yareba handisi kumirira izvozvo izvo twista ndaenda nomutsvaga kumba kwavo vanhu kumba kwavo chaiyo chaivo havasitozoti ari kupi mukadzi wake chaiye wemadresi akatengerwa madresi wacho iye haasitozivawo saka inini ndazvinhorondo dzako dzawakundudza zvepoemu dzako idzidzii ini ndati ndiri kuda mari yangu fusto ndati ndiri kuda shelete yangu ndo zvandiri kungoda chete nokuti iwe ndiwokandiunzira munhu iwe unoziva kuti ndanditengeserei chikwereti madress angu andika pandakanzwisisa imi makaitirana agreement yenyu muri two Eh. ndandisimuka zita rangu Nokuti ndiwe wakandifeya chete munhu. zita rangu ndo rakazongopinda Iwe ndiwe wakandifeya munhu, saka ndikuda mari yangu munhu ka asi ndakatadzera kurifeya munhu

ndakauyira marounds ako here papa ndinodya marounds ako here ne hona hona kuinga ako marounds ka but hona ka inyaya kungoti wakaitawo munyama kuti kudana na business manager business man weiko ipapapa business rei papapa tibvira apapa can i ask you something sha ask zvako but usandiwestero time because time yangu inokosha wese kune iwe wakanditreya kuti ndiuye uzogara munhu hamo munomu apa pamusoro pazvo kandinyepera kuti onzvo panapa panodyiwa kfc chaona ka ndakamboita kuti umborohwo nemhepo umborohwo nemhepo sha kutumba kwedu hakuna mhepo sha iriko zvayo ka but yenyu ine kasimero inenge nemasuweji sha iyi mhepo yekuti unombonyatsofurwo mhepo yakanaka sha usade kushamisira zvisina nebasa ipapapa kambama kandakakupa ipapapa hauna kana kukanzwa kana kukupinda sha sora ko ndakaenda kubudira musaga sha koti madress twako waya natwo parapa ndetwei wait wedding wait wedding sha nofutozo ndakapusa naye wait wedding yaunoita ipapapa indei wait wedding yakamboitwa nemuromo chimbesa murume wako mudifriza musha uone zvoda kuitika one ipapa paunofunga tozvo ndikuseka newe nini iwe sha utoninonoza maraunza nguva ndida kuenda sha uchindodzasina nebasa bhoo enda hakuko uri kuenda ikoko wakasadzoka uri kundiona ndaenda kumba kwedu nhasi chamanotora mari yangu kwabos prince yecabbage ah vandinetsa yoyo always kuti uri kunotora mari but mari yacho anibheioni what are you trying to do panapa upedza kuti chiwo sorry bhebhi munhu acho anotondinetsawo ha usanditi bhebhi komi yo husband ko zvakasiyanei nekuti dedi ha chimusha chaka chiri kuwandisa wandisa shamwari manje ndichida kuenda newe kuamerica kwacho ndoenda newe sei uchiwanza chimusha sha sorry yako tandi kana ndakutadzira hawera tichienda kunotora mari yacho but ukasike kudzoka pakuti mm, kanonokodzoka rurara kunze ko kanorara kumuti zvitori nani okay haa ndichaita sekudaro mudiwa wangu ndinotenda mwari akandipa murume akaita sewe so geta wee ndoenda wakanyarara pakutozokuzwa rudo nditaurire okay kana maane nzara mutore mari pasi pepila pamunotenga chingwa iri bhuu but nhasi a ah, ndisi kunzwa kuda chingwa and ndotofunga hangu kfc street wise number two Hey, baba musha mungada mari yacho ndiri kunotora haikwani kana chinhu i 15 rand chete chete ndo mari iripo hapo ah, mdiwa wangu muri sei kwapi ndimai nowa muri sei ndiri haitidi makadiko mwanangu ndiripo zvangu ndandauya kakuzonzwa ko makamuwana here mwana makawana aida no hatina kumuwana takangotsonda munhu chete ah makagona thanks kama uzotombopaye dringi haiwa dringireiko nhai mwanangu kubatsirana uku kubatsirana ufunge zvako dondwari ah. shuwa here moms saka aida uya aidana nabos prince here ah no aingomushandira chete kushanda aiwa kana yapisha pafungei kairi kapa moms munorevei kana muchidaro bos prince vaya vakangwarisa vaya otherwise mwana aitoitiswa zvechipfambi ah moms orai tichaona plan ka toona kuti tombomupindira futi saka akakudzei here kuna aida wacho no haasati uyu mubatei pawo kusvikira akuudzai munhu mukuru wese uye akaita kunge bos prince angadanana nemwana mudiki akaita kunge aida chokwadi bos prince haanyari uyu ya sure vanotoda plan apa moms tione topindira sei kwaari mukomana right inini regai ndiende ndinbonobikira mhuri okay. Ah, thanks moms regai ndikupesa chika cleaning cleaning orit mosara munyasha naika orit mofamba musi Mama muri sei? Taende. Ah, mama muri bho. Kwanguri sei kwagogo? Ah, kwagogo bolato bolato moms. Ibolato yeko yawandigira mba mangu mu. Mabolato bolato ndei. Mama kutaura kwemunhu anotya Mwari kana. Iwe usandifarisira wazvinzwa. Next time haukuende kwagogo wako iko. Ah, pressure zero moms. Iwe ambuya kwani vachimbokudzidzisa chii chaizvo? Vachikusiya uchiyerera kudai so. Mama musavhunduke henyu hatisisiri muma 1990 zvaitaurwa deep shona taakuma 2000. Ah, ko uyu ndooba kuenda mumba mangu asina unoka? Unondikudza naye friend yangu. Wekupi? Ari kuda Ah, moms nayo ndayozosiwa kahope. Uchisiya hope pamusha pangu pano kuti hauna kumba? Ah, kumba kwedu kukubhowa plus hakuna vanhu. Oh, hazvina kuipa. Unoseya hako asi uraro uchidzidzisa umwe wako tsika uyu. Kwete zvada undiitira panapa unhu wake unosemesa handiudi imba mangu uno. Sikudera kundipinda zvako. Isora hako sha, don't worry, momzi yangu havachike mwari ndosaka vachidaro. Ah, ndazviona. Unogona kutodzokera kwagogo noti bholato bholato ndoya ndatojaira.

Ndikuzvishaya, ndikuzvishaya. Hapana kana chandiri kuwana. Yadzo ndi explain here kuti manje pamisa sei. Why is it ndisiri kuwana inini chikwama changu? Handichandokwanisa kuexplainera. Handidi kunzwisisa. Une problem iyo mvana iwe wato confusika nenyaya yekungokumbira kumbira hembe, masheti, machii wada kuti kozvinzi ndane chikwama chako. Sandikuti tsage. Jamani. Jamani, todzose here mufesi wangu wekujamaica because maakutoenderera maakurebesa unge mutundo wamakuseni imi mutoro. haana nebasa rese mfesi wako wekujamaica chii chinonzi jamaica sandijairirewe aiwa aiwa aiwa chimbondipai sinhangu handasina ndokwanisa kukupa ne mkomo saka imwe mungotadza kundipa sinhi rangu saka ndaita sei nechikwama usandinetse anditi anditi usandinetse anditi haubhadhererei ndi panapa anditi usandinetse anditi buda mumba mangu get away mfana usandisaize mirai kubuda ndagara ndikutoenda pandoda kuti mumbotanga manyatsondiexplainira kuti imimi hamusi kuda here nechikwama chine chitupa imimi andachikwama chandirokupa mani wegetawe usandirestreta imimi aiwa time ndotokuestereka bhozi mukuramba nesinhu rangu mukuramba muchingonipa ichikwama changu nechitupa changu otherwise pamwe mamuto nemacoins makadya unobuda here pachitupa iwe panotobuda gaba rebhinza ndira chitupa chako buda mumba mangu geta wemfano sandisaizive akudzoka mfese kujama ngaadzoke ndakakubirai ngaadzoke akudzoka ngaadzoke mawana acho haa this time unokwara